Enaama nungi y'entunguuka ya Nyabushozi. Nk'abaranga obushoboorozi bwona, tihiine ky'emikono yaitu twayanzire omu maisho gaawe. Ahabw'okuba niiwe oine obushoboorozi, twimukye omwiru waawe MP. Noomanya orugyendo rw'obuhururu niruhango, harimu obuzibu, harimu obwinazi, harimu ebirikutiinisa ni bingi, harimu kaashi, harimu okwangirana. Okareeba omukono gwawe Ruhanga gwebembera etama g'amaka, ori enyima gateeranizibwa. Mukama Ruhanga w'endagaano, omukono gwawe gungumeho, ogumyeho omwoyo waawe orikwera, ogumyeho amaani gaawe, nk'oku waabaire oyebembera Daudi, akasingura, asingura oburuuru obu. Ahabw'omukono gwa Mukama Twimitse emikono yaitu omu maisho gawe eizooba, Tumwanjura, twanjura amagara ge, Twanjura omukazi we, twanjura eka ye, Twanjura abaana be, twanjura ekitiinisa eki ekya Efa eki wamuhaire. Omugumyeho amajuta gaawe, Omugumyeho omukono gwawe, Omugumyeho oburinzi, Omuheereze obuganzi, Omutunguure. Omuhererezi ompuromotinge omwaka ogu mukama ekitabo eki omuhereza obwa minisita afumukye omuhereza omukisha ahabwomukisha nigwo ogukwebembera omuntu omukisha gumugumeho twamukyabira aha nkabana babantu turi omundagano eri izooba mukama oyigure iguru ritehote omusinguze orutaro rwobururu omusinguze orutaro aho kare eruru. Runda enduuru, omwemerereho kandi omusinguze, omutwe omuntu w'omugasho, okukuce, okukuheereza obwengye, omutunguure omu bwengye, omutunguure omu kumanya, omushongore, omuheereze obushongogye. Waacu abantu abaana b'abantu kandi Ruhanga akuwe Ruhanga w'endagaano agire oti, Timurishabe ekintu kyona mwikiirize mwire aha mutima, tiryaba tiryaba kworirwa Isheboona mbwenu Kristo Omwana, oihinisibwe ohabwe ekitiinisa.

Tusiima Ruhanga izooba eri twashemererwa MP tumwetsire nk'omugyenyi waitu mukuru yatutayaayira kandi twasiiba nawe twahaabwa omugisha yatwegyesa ebintu bikuru yatugambira bikuru munonga yatwegyesa eby'entunguuka omuntu kwebaisaho tutagiire mu mabanka tutagiire mukweguza kafuna yatuha n'amatsiko ebikwatirine n'enguha Atwegyese ekanisa yo yonka kweterana ekakora banka n'ebindi ebirikwenda kwija ni bikuru. Twareeba ebintu byona byaba gye twamusiima kandi nituza kumwongyera ekisanja ahabw'okuba nitureeba akirimu omurimo. Nabushozi akiinemu omurimo. Ogwo ni MP waitu honarebo Kajwangye Wilson. Yatukora gye yatwegyesa okukora. Naatwegyesa ngu tushemereire kuhika kukoma aha kushoma, I mean aha kushaba kwonka, kureka tushemereire kugumizamu n'okukora bwanyima y'okushaba tukagira ebi twakora, tukagamba akareeta ebintu by'okukozesa emikono yaitu, agarukire yaatamu amaani maingi maingi yaayegyesa abanya Uganda ku bashemereire kuba nibeerinda kandi nibagaruka nibarwanisa obwooro. yagaruka yatugambira obwegyesi nambwenu ariyo naza kureta science fair feezi endiijo omurundi gwa kashatu nanda kugireta nana ngu abaana baze kugira ebi bakora ebya science nka purezidenti oku ariyo ayebembeza ebya science mbwenu nayenda ngu n'abaana ensinganto ahabw'okuba emiti emito niyo egumya ekibira ab'omu mashomero ga kiruhuura nainga nyabushozi nayenda ngu bagyende baze kwega eby'emikono baze kwega oku bakubaasa kukora ebintu bya science Mbwenu abanyabushozi nimbeeshengyereza, bantu ba nyabushozi, okuherezaho nareeba akajwengye Wilson akaruuru abu kuba twine Irene Amanungi. Nasiima Ruhanga munonga ahabwa MP waitu bambi okututayaayira, nyowe ndyaguma nimuhagira mpaka mpaka mpaka akire MP wa nyabushozi ndyaguma nimuhagira mpaka tindimurigaho kandi nkatandika na nawe. ndyahendera nawe kuhitsya obu arireera tinkyenda kwetsimba kwonka yaaba naakyetsimba ndyaguma nimuhagira mpaka. Honourable Kajwenje Tinaimigisha Wilson, Member of Parliament, Nyabushozi County, Enaama nungi y'entunguuka ya Nyabushozi.